cheLaodicea inowanikwa pana Zvakazarurwa chapter 3 pavhesi 14. Pane musoro uripo mwadhi kukereke iri paRodhikia. Nyorera mutumwa wekereke yapaRodhikia uti, Zvanzi naAmeni chapupu chakatendeka chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari, ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora usinga dai ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa dai uchitonhora kana kupisa zvino unodziya usingatonhori kana kupisa ndichakusvisvina mumuromo mangu nokuti unoti ndakafuma ndakafumiswa handichaiwi chinhu usingazivi kuti ndiwe une urombo nenhamo Uri murombo nebofu usina, usina chekufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nefuma nenguo chena, kuti uzvifukidze nyadzi dzokusafuka kwako, dzirege kuonekwa nechizoro chameso, kuti uzore meso ako uone. Vose, vanondi, vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke, Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari ndichirayira naye naiye neni. Unokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu choushe, seni ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Pano tiri kunzwa tiri kunzwa pano zviri kunzi zvanzi naameni. Ameni harisi izwi rinotanga musoro wenyaya kana takaritarisa. Even kana munhu akanamata unope hautangi nekuti ameni. Ameni tinomutaura kana tichinge tapedza kunamata. kuexpressa hanzi iexpression iri strong yechibvumirano chezvatinenge tichitaura kuratidza kuti zvandiri kutaura ndizvo kudairira nesimba hatitangi nekuti ameni hazvina kufanira asi pano tiri kunzwa pano zviri kunzi zvanzi naameni ameni achireva ishe jesu kristu iye wakatendeka zvichireva kuti zviri kutaurwa pano muzuva ranhasi zvinhu zvichange zviri kuitika mumazuva ekupedzisira zviri kunzi zvanzi naameni tiri panguva yekupedzisira zvanzi nakuguma nakutanga shoko redu unobva ratiudza kuna revelation hanzi ndini kutanga nakuguma saka zviri kunzi zvanzi naameni zvanzi nakupedzisira inguva yekupedzisira mudikani patiri kunzwa zviri pano zvikanzi zvanzi naameni ndinoziva kuti iwe haupisi ndinoziva mabasa ako kuti hausi kupisa hausi kana kutonhora ndiani anoda kunwa mvura inodziya kungodziya kwete kupisa kungodziya kana kuti iri tii anoda kunwa mvura tii inodziya ndiani hanzi munhu angatusarudze ndipeiwo tii inopisa ndipeiwo mvura inotonhora kuti ndinwe ndatsva ndipeiwo mvura inotonhora ko kana wangu kuti ndipeiwo inodziya iwe watsva inomwika here ukandidaidzira ndipewo mvura inotonhora ndobva ndakupa zvangu mvura inodziya unonzwa sei wabva kwese uku watsva wadikitira uri kunatsonzwa kuti pano apa ndiri kuda mvura inonditonhoredza kuti nditonhodze huro yangu ndobva ndakupa mvura inodziya unonzwa sei ndobva wada zvako tii mudikani kuri kutonhora mazuva ano makuseniseni uchimuka wobva wada zvako tii inopisa kuti muviri udziirwe ini ndobva ndauya zvangu netii inodziya mai mune moini waitii munondiona sei munofungei ndizvo zviri kutariswa najehovha wehondo masikati ano iwe semudzimai mukristu akakutarisa pamasikati ano obva acherechedza mabasa ako iwe semutendi ari kuona uri kudziya ari kutsvaga kupisa mukati mako zvikanzi dai wanga watsarukana zvako mudikani kuti inini ndinoda kuti nditonhore kana watonhora uchatsvagirwa zvinokudziyisa kuti udziye kana kuti zvinowedzera kuti utonhorese wobva taziva kuti wakatonhora hausi pakupisa hausi pakutonhora hausi pakudziya asi uri kutotonhora tobva tanatsokukuziva kuti ive uri kutonhora kana kuti kana wazviti inini ndinotonhora totsvaga chinoita kuti upise kana wafunga kupisa tokutsvagira zvinopisa kuti udziirwe upise upisire basa rababa hmm? kupisa uri kuda kuvei masikati ano uri kuda kupisa here uri kuda kudziya here hanzi ndakakuona kuti iwewe unodziya uri kufananidzwa neshiri iye inonzi remwa remwa kana vakaitarisa vazhinji vamwe havanatsokuiziva payo vamwe havatomboizivi kuti chii vamwe ndivo vanoti igonzo vamwe ndivo vanoti imbeva vamwe vanobva ti ishiri hmm? kufananidzwa neyeye fishi inogara mumvura inonzi hunga kana makamboinzwa hunga hunga nyoka hunga fishi vamwe vanoti ifishi vamwe vanoti inyoka vamwe wabva kuti uri mukristu amai mune munhu ndinovaziva uri mukristu ini vamwe vabva kuti ah, ndoona kuti mukristu uya uya havazi nezvavanoita zviya zviya amai munyama havazi mukristu vaya hunga mukristu hinga muhedheni hanzi kufananidzwa nechikabudura chinopfekwa chini mudhebhe chinopfekwa nevarume chiye chiye chikabanga kana makambochinzwa chinonzi chikabanga vamwe vanoti trousi vamwe voti achishoti ah, akapfeka chishoti akapfeka trousi uri mukristu rudzii nhai hunga hunga huh? hunga hunga hunga remwa remwa hunga chikabanga hunga hunga huh? hausi kuzivikanwa pako chaipo chaipo washaikwa pekuiswa kushayirwa pokuisa kuti tomuisa papi haasi kupisa kana kutonhora pano tabva toudzwa pachena zvikanzi dai wanga wangopisawo hako kana kuti dai vangongotsarukana vangotonhora ibvo watonhora hako ibvo wangopisa kani kana wafunga zvekupisa pisa uende mudikani kana wafunga zvekutonhora tonhora tonhoresa tonhoresa hmm? uri mukristu rudzii hanzi ndinokupa zano kuti utenge ndinokuanzi noku 17 nokuti unoti ndakafuma ndakafumiswa handichaivi chinhu usingazivi kuti ndive une urombo nenhamo uri murombo nebofu hanzi unozviti ndinazvo ndakafuma pride pride mukristu huh? pride inodonhesa vadikani but ndiwo upenyu hwatakurarama isu makristu anhasi tiri kufamba nepride isusu kuti nini ndakabva ndangozvarirwa muchechi ndikabva ndangokurira muchechi shoko ramwari ndaakuriziva chii chamunondiudza imimi ndakatokuriramo ndakatoberekwa kubva ndiri nhumbu ndisati ndandazvarwa ndaingorinzwa shoko ndiri mudumbu munondiitei inini ndakatokurira imomo makauya nezuro he makauya nezuro uno munondiudzei ini shoko ndakarinzwa kubvira ndiri mudumbu ndichingozvarwa ndiri kurinzwa kungokura kwangu kwese ndiri mushoko kuroorwa ndingori mushoko ndakabva ndatongoroorwa muchechi handina pandakambosiya ndakanzokera kuma muri kutonhora mhai hamusi kuzivikanwa penyu ari kuoma eh? muri kudziya kudziya tsvaga kupisa mudikani masikati ano tsvaga chinokupisisa usingafananidzwi nechimudhebhe chaana baba chiye chibhurugwe chiye chiye chikabanga ane trouse hmm? ane trouse ane short aiwa this trouse motoitirana nharo paya ane zitrouse imi ishort aiwa ndariona itrouse aiwa iwe ndatorionwa kana inini chishort hmm? uri kuzivikanwa sei masikati anomudikani uri kuzivikanwa sei zvikanzi 19

regai timbotangire pa 17 nokuti unoti ndakafuma ndakafumiswa handishayiwi chinhu usingazive kuti ndiwe uno urombo nenhamo uri murombo nebofu usine chokufuka ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto kuti uve nefuma nenguwo chena kuti uzvifukidze nyadzi dzokusafuka kwako dzirege kuonekwa nechizoro chameso kuti uzore meso ako kuti ako uone. Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Ndinoda nechirungu rinovhara ati I will vomit you. Hanzi ndichakusvisvina mumuromo mangu ndigokubudisa zvandambodya vadikani zvandambodya ndozvirutsa munofanira kuzviona here vadikani zvinoo zviri kutaura jehovha masikati ano kuti iwewe mudzimai zvaunodziya zvauri udukuwomu ndichakusvisvina ndokubudisa mandiri hanzi kana tiri muna jehovha takashiudwa takachengetedzwa takaisirwa ruzhowa hakuna chinotibata hakuna chinotiwira asi masikati ano zvawadzira mudikani zvanzi i will vomit you ndichakubudisa ndiani achada kukutarisa mudikani kana wava warutswa akada kutarisa marutsi ndiani ngatiti maisa unyama varutsa apa ndinofunga kuti tese tinotarisa kusaidi hapana anoda kutarisa pawarutsira ndiivhini marutsi avo chaivo maisa unyama avadikana kuyatarisa zvino jehovha wobva kuti ndichakurutsa ndichakurutsa mudikani wova chinhu chinosemesa kana warutswa nedenga waakusemesa mudikani hanzi uchabva waonekwa kusapfeka kwako kwese ive wanga uchimbofamba nepride uchiti ndini ndiri pano ndakapfeka of christ ndiri pano asi hanzi uchabva wafukuka mudikani woonekwa kuti hauna kana kutongosimira uri bofu hauoni chinhu asi wakangopofomara svinura mudikani woone jesu svinura zviri nani kurambira mudumbu rajehovha pane kuti urutswe chinorutswa chinosemesa hama chinorutswa chinosemesa masikati ano ndiri kuti kana wabva mumukana wajehovha kana ishe vakubudiswa kuvanzi marutsi chiiko zvinhu zvinovha mukati medumbu redu handi Zvatinenge tadya, ingave mvura kana chikafu cherudzi rwupi chatadya kunaka kana kuipa kwacho, ukachirutsa chotosemesa. Zvisine mhosva kuti ndadya keke ranga richinaka, zvisine mhosva kuti ndadya nyama yanga yakaroswa zvakanaka ichindinakira, asi kana ndongoirutsa yakusemesa. Hazvina mhosva kuti ndakabva ndiri mudumbu ndiri muche of Christ, ndikarinzwa shoko ndiri mudumbu, ndikazvarwa ndiri mundiri of Christ, ndikakura ndigoroorwa ndigochata ndirimo hazvina mhosva jehovha asi kutarisa izvozvo masikati ano vari kuti iwe mudikani enda pakupisa zviri nani urambire pakupisa pane kutonhora zviri nani kuti urambire pakupisa pane kuti uite lukuomu udziye sarudza chauri kuda mudikani sarudza chauri kuda nekuti kana jehovha wakubvisira ruzhowa waparara kana ruzhowa rwabviswa pauri mudikani watoparara watoparara Pride wadikani ikoku yekuzviti ndinoziva ndino inotidonhesa inotidonhesa zvobva zvanzi iwewe zvaiva nani kuti utendeuke zviri nani kuti utendeuke ugopisa unotendeuka sei tanzwa musoro wedu ah, tanzwa thimu yedu iri kutana nezverestoration kudzoreredzwa hatidzoreredzwi zvinhu zvatanga tisina Mai Munemo mungandidzosera kana ndisina kumbobvira ndakakupai kana chiri chikwereti changu kuti Mai Munemo mari munodzoreredza chii? haugoni kudzoreredzwa chinhu chawanga usi basi zvirimo zvanga zviri matiri isusu semakristu izvo zviri kuoneka zviri kudonha tosara tangova vanhu vakungodziya tangoiswa pahunga hunga hunga hunga hunga remwa remwa hunge chiiko hauchazikani mudikani saka zviri kunzi ngatibvei pedzuro paya ngatipise vadikani Kana wafunga kupisa enda pakupisa. Pisa pabasa raMwari. Pisa pamweya wekupa ndanzwa mumwe mudikani achitaura nhau yekupa kuti kana wapa hanzi hakuna mhosva kune uyo unopa. Hakuna akambosungwa nekuti apa. Hakuna akambosungwa nekuti aita basa rakanaka. Afambira nherera nechirikadzi. Aita chinhu chakanaka hanzi hakuna akasungirwa izvozvo. Unotosungirwa mabasa akaipa mudikani. Unotosungirwa mabasa akaipa. Tiri kukurudzirwa kutendeuka masikati ano. Hanzi tobva taenda pa 19 zvikanzi vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova naizvozvo shingaira utendeuke tarira ndimire pamukova ndichigogodza kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura mukova ndichapinda kwaari ndicharaira naye naiye unokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu choushe seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe tiri kunzi hanzi tendeuka kana tashingaira vadikani taakusvika kumazuva ekupedzisira ishe jesu vakaikunda nyika mufunge henyu vakatorarama semunhu zesu vakatouya panyika pano kunyange wakari weushe kunyange wakanga wari mwari pachavo asi vakabvuma kuzvininipisa vakava chinhu chakazvidzwa chinhu chakasemwa nevanhu chakapfirwa kunyange nemate vakasangana nerufu runonyadzisa rufu rwairwadza mudikani hm? kubviswa nhombe pane akambofarira kuona ishe jesu vakabviswa nhombe dzavo vakakumurwa even wakafa wedu kana wafa handisa ndaone munhu anobviswa hembe wadikani kubviswa hembe tobva toenda kunoita body viewing aa munhu ari asina kupfeka here wadikani pano tiri kunzwa kuti ishe jesu wakabviswa hembe vakabviswa nhumbi dzawo kwakuzongomonerwa machira munhu weushe munhu weushe munhu weumambo ndakoshei vadikani masikati ano ndakoshei vadikani masikati ano ndanzwa kuwa nepuraidi mandiri yekuti ndini ndiri kuzviti ndiri kunamata ndakoshei vadikani ndazviisa kunde ndiri munhu awe pamusorosoro ishe jesu wakawa munhu wakateerera kusvika kunyange nemurufu wakafirwa matene wakazvidzika kubvuma havo kufirwa matene uyo akazvidzika uyo akashonga ari rutsi zvake akazvidza ishe jesu kristu munhu weumambo masikati ano ndiri kuzvadzira ishe jesu tendeuka iwe mudikani kuti kana iwe vagona kukunda kana iwe vagona kubva pakudziya apa kana iwe vagona kubva pakutonhora apa wopisa ndichagara newe muushe tichatonga pamwe chete ane nhamo uyo asingabvumi kutendeuka ane nhamo uyo asiri kugona kutsiurika pazuva ranhasi nekuti shamhu ichauya pamusoro pako hanzi ndichakurutsa mudikani uchava chinhu chinosemesa pamberi pavanhu namwari hmm? dai vaingova munhu anosemesa pamberi pevanhu zvaiva nani ko pamberi pamwari iye wakakusika akanga akakufukidza hake akakushiuta uri mudumbu rake makamboona mwana ari mudumbu here vadikani even mai wacho haumbozivi mwana wako ari mudumbu makambomuziva haumbozivi mwana ari mudumbu mako wakangomufukidza zvako Mwari vakazviita zvakavanzika, tanzwa kuti wamasimba ose. Vakazviratidza simba rake, kuisa munhu mudumbu mako obva amufukidza, kuti kunyange nei akamutakura haatombomuzivi, haatombomuoni kuti chiso chake chakaita sei. Asi ndizvo zvatakaita isu vana vaMwari, kuti tirimo mudumbu raJehovha, takachengetedzeka, takafukidzwa namapapiro ake. Hanzi tobva tanzi pisa kani uri mudumbu mangu. Mwana kana ari mudumbu anodzirwa. Kana uri mudumbu raJehovha unonzwa kudzirwa mudikani nekuti zvakakuringana. mwana haatsvagi chikafu ari mudumbu ramai chinongouya mai vanongodya vachingofidha nekumwana zvinongouya zviri nyore kumwana hanzi wadire yako kubuda mukati majehovha rambire imomo mudikani zvikuitire nyore gara imomo usabuda mudikani uda kurutswa here masikati ano uri mudzimai rudzii mudikani ungade kubvuma kurutswa pano ndiri kuti vadikani tiri kudzidza kuti chii vadikani handei kuna mika, mika chapter 6 vhesi 8 na9 hanzi iye vakakuzivisa iye munhu kuti zvakanaka, zvakanaka ndezvipi chinotsvakwa najehovha kwauri chinyiko Asi kuti uite zvakarurama ude kwaari chinyu asi kuti uite zvakarurama ude unyoro uye ufambe nokuzvininipisa pamberi pamwari wako inzwi rajehovha rinodana kuguta wakachenjera uchatya zita renyu teererai shamhu nowakaiirayira Tiri kunzi tinoziva, takaudzwa kare zvinodiwa naMwari, hazvisi zvitsva zvatiri kutaura nhasi. Mirayiro tinoiziva, takaudzwa zvakanaka nezvakaipa, zvakafanira nezvisakafanira kuti tifambe mazviri kana kusafamba mazviri. Shoko tinoriziva kubva, kubva kare ikako, zvakanaka nezvakaipa, Mozisi achitaurirwa naMwari kuti anyore mirayiro ine gumi. Saka tinoiziva mirayiro, saka chirambira pane chakanaka mudikani. Zvanzi chitongonzwa kutya masikati ano neshoko riri kuuya. inzwa kutya inzwa kuvhunduka rega hako kuomesa hana yako hanzi nashe jesu ndiri kugogodza pamusiwe wemoyo wako chiri kungodiwa kuzarurira mudikani kungovhura hana yako kungotendera ishe vapinde mukati mako wokugadzirisa pawakadonhera wokugadzirisa pawakaondomuka wokuwaka wowa mukadzi akakwanira pamberi pamwari amen tobva taverenga zvakare kuna joero chapter 2 25 26 25 yaJoero inobva yati, Ndichakudzoserai zve makore amakadyirwa nemhashu, negwatakwata, nomupedza, nomupedza chose, nemuteteni, iyo hondo yangu huru yandakatuma pakati penyu. Muchadya zvakawanda mukaguta. Rumbidzai, rumbidza zita raJehovha Mwari wenyu, wakakuitirai zvinoshamisa. Vanhu vangu havangatongonyadziswi nokusingaperi. Pano apa tiri pashoko redu rerestoration. Jehovha wobva wati kana iwe wabvuma hako kutendeuka, kana wangoda hako kungozvinzwa kuti inini Mwari mataura neni masikati ano, ini ndanga ndiri kutairira apo neapo mwari ndiumbei ndidzoreredzei mwari zvanga zvafa mandiri ndiumbei pekare ndidzokere kuva mudzimai akakwanira kuva mumba menyu ndidzokere pakururama napakukwana ndiite mwari sezvamunoda ndirarame upenyu hwamunoda hanzi ungori ivhu ingoti mwari ndiumbei ndiumbei mwari ndiri hari yamakagadzira kuda kwenyu ngakuve kunoitwa mukati mangu mudikani masikati ano mugore rino baba radinoti 21 hanzi wavarira kuva wakakwanira pamberi pamwari zvichirema zvichirwadza nekuti kunyange nevakatitangira vakasangana nekuremerwa vakasangana nekurwadziwa asi havana kuneta wana pauro vakarohwa wana pauro vakasungwa havana kurasa muchinjikwa nekuti vasungwa havana kurasa muchinjikwa nekuti varemerwa zvaoma vamumatirongo vari pakurohwa kurohwa kwekusvika pakuda kufa havana kuti ndakumurasa kristu havana kuti ndakurasa kutenda kwangu vakaramba vakabatirira ishe jesu masikatonovhowati uyo uchatendeuka uchanditevera ndichagara nemuushe hwangu ndichatonga pamwe chete naye asi uyo usingatendeuki ndichamusvipa hanzi kana wasvipa pachava nekugeda geda kwemeno rinobva radaro shoko hanzi nenguva iyoyo kuchava nekugeda gweda kwemeno muchauya nemuzita rangu mukati ishe takaparidza muzita redu ishe takabata mabasa anoshamisa taifambira nherera nezvirikadzi pamabasa enyasha takanga tiripo mwari hanzi vachati handikuzivei Ibvai henyu nekuti hanzi vanonzvera vanoyera basa remumwe nemumwe rovha rati mabasa emumwe nemumwe achakuteverera mudikani ziva kuti chauri kudyara nhasi uchachikohwa mangwana chauri kubata nhasi uchachiona mangwana kuti ndakabatei ndakarima papi haukohwi pausina kurima mudikani haukohwi rudo kana usina kurwudyara ukadyara rudo uchakohwa rudo ukadyara kupa uchapiwawo zvakare robva rati kana ukapa zvakawanda kuti ukapa zvakawanda uchapiwawo futi zvakawanda ukadyara rudo kuvazhinji newe uchadika mudikani uri kudya nei masikati ano mwari akomborere kuverengwa nekududzirwa kweshoko rawo amen, amen.